Dim ond un gêm a dou dîm sydd ar ôl, Yr Eidal a Lloegr, i frwydro am Cwpan Ewro 2020. Yn ymuno gyda fi heddi mae Owen a Steff o'r, or mentre, sydd i chi boes? Good, ni ma to. Ade, ni ma to, ade. Felly, felly cyn i ni drafod y ddwy gêm sydd wedi bod yn y dynod y diwetha yn unigol, um, yeah, Ows, y doi dîm gorau wedi cyrraedd y uh, ffainal i ti? Ie, fi'n credu tawe. O ran, mae rhaid ti edrych arno fe, o ran Lloegr, sy'n nhw wedi colli, mae Reil Dal wedi bod yn chwarae'n dda ar un peth, heb colli, technically, heb colli. Um, ond, ie, uh, yeah, mae'n mynd i bod yn ddiddorol dy syl nawr, edrych mlaen i fod onest i ti am y gêm. Uh, bron ar pins, wrth gwrs, gyda Lloegr yn y ffeinal, ni ti bron mwyn uh, i eidal i ennill, sa'n gwybod pwy mae Steph yn supporters, allu gweud. Ond, uh, Gewn ni weld, mae fe'n mynd i bod... Wel, os mae'n Lloegr yn ennill, sy'n ni'n mynd i clywed y diwedd o ddi. So.
Mae'r ma diwrnodau nesaf yn mynd i fod yn, fi'n credu, teledu bant nes y gêm, fi'n credu. O, oh, cant y cant.
Yr rhan fwyaf yeah. o'r, or, or diwrnodau, anyway. Yeah. A Steph, cyn bod ni'n yn, yn trafod y, y gemau yn unigol, yr, yr, yr gemau rownd deg yn derfynol a edrych mlaen i'r ffainal, O'n i'n jyst moyn rhoi b- bach o sylwedd. Mae 'di bod yn grêt yn y yn y yn y ddwy gêm diwetha' i ga'l cefnogwyr nôl nôl yn y stadiwm achos ma' ma' ma' cystadleuaeth fel yr Euros, ma' raid cael yr awyrgylch i rili i rili cael y teimlad o o o'r geme ac ati, a mae 'di bod yn wych i weld cefnogwyr nôl yn y stadiwm gyda gyda'r gyda'r geme yn cael eu cael eu chynnal yn yn y rownd un derfynol. Wel ie, bendant oedd tipyn o uh, awyrgylch yn gêm yn eithwr yn wedig. Um, beth i be, 67,000 o gen yn Wembley. Um, so mae'n neis gallu uh, cael y, y dorf nôl er falle bod uh, nhw'n wneud ambell i beth sydd i'w uh, cwestiynu fel uh, bŵan anthem Denmarc, ond uh, os gofian iawn, yn credu oedd fans Denmark wedi bŵan uh, hen wlad yn hade yn Amsterdam, so uh, am unwaith na i uh, weid da iawn chi uh, Saeson. Yr unig beth yw, fydden ni yn gweud yw, allai bod yna bobl ar y tu fas sy'n edrych ar y gêm a meddwl, a siwt maen nhw'n gallu cael 67,000 mewn fyna, fi ffili priodi uh, gyda 30 o bobl neu fwy. So, mae'n, um, ond dyby ni. o, o safbwynt ni fel fans y uh, Bale Gron, mae'n uh, ydy, mae'n neis gweld y fans yn ôl. Ie, yeah, yna'n beth yw e.
A jyst ewn ni'n ôl i gêm gynta uh, y rhwng gynderfynol de, Ows, y gêm yn erbyn yr Eidal a Sbaen wrth gwrs. Um, efallai ar y noson Sbaen oedd y tîm cryfa allan o'r ddoi dîm, wnaethon nhw cael tipyn fwy, fwy, fwy o feddiant a tipyn fwy o ergydion ar y gol na'r Eidal. Um, beth nes ti o'r gêm? Do, ddyn, o'n i ddim yn disgwyl i Sbaen i bod mor uh, ymwysodol i fod yn onest. Y carwr bel, yn, fel, fel ti'n gweud, 16 shot, gath Olmo bod i, neu Olmo fi'n credu yw e, gath ei bod i 4 neu 5. Mm. Ond uh, dwi e, sa'n credu sgori lot tymor ma ta beth. Yn, na, oedd yn surprising, really, achos o'n i'n gweld canol cae i dal, falle meddwl bod nhw'n mynd i fod yn uh, dictator fel Jorginho, especially, ond oedd e jyst ffili cael y bel. Pedri to, y bychan ifanc. Bo, baller a hanner. Mae fe'n bychan special. Ond uh, do, Lucas Eidal, wnaethon nhw dros yr uh, llinell ar diwedd, ond um, do, oedd yn gêm agos, gêm dda i watcho, actually. Joy is it? Ti'n gweld yr Eidal dal yn wario mor dda beth o'n nhw ar ddechrau gystadleuaeth, achos dyn nhw ddim y tîm ifancau, fel ni'n gwybod, mae Chiellini a Bonucci yn y cefen ac ati, a maen nhw, y ffordd maen nhw'n chwarae yn eitha egnïol, ond dwi yn siwto'r ffordd ar gyfer cystadleuaeth fel hyn, le maen nhw wedi, er bod nhw wedi cyrraedd y ffainal nawr, ond ti'n gweld y perfformiad falle ddim mor dda beth o'n nhw ar ddechrau'r gystadleuaeth. Ie, yeah, fi'n credu, achos maen nhw'n ti'n meddwl, maen nhw'n wario tîm efallai sy'n bach yn well nawr. Sa'n gweud oedd Cymru, er enghraifft, neu Swister ddim yn dda, ond Tom, mae'r tîm e fel yr eidl nawr ar Glad Belg ac yn y blaen, mae'n really yn step lan yn dweud. Uh, mae wedi colli cwbl o players da, Spinazzola yn un sydd yn sefyll mas. Mae Emerson wedi gwneud job yn dechau uh, nos pryd bynnag yn nos fawrth, ond um, fi'n credu bod ti'n meddwl, colli rhywun fel Spinazzola, mae'n newid siap y tîm ac yn y blaen. Ond os mae chance dyn nhw di syl nawr i, i ennill e. Ti'n yeah. siawns siawns mawr i, o, o le fi'n edrych. Ie, yeah, na bydde.
Steff, oedd gol gwych gan yr Eidal i fynd i, um, un, gol, uh, un gol ar y blaen. Um, o'n i fi, oedd hi'n clearance eitha gwael gan Laporte, sa'n gwybod beth o ti'n meddwl ohono fe. Dyle fe, oedd ddim eisiau fe rili really mynd mewn am y sliding tackle, ond oedd hi'n gol gwych gan, gan Chiesa. Um, a wedyn Reidal yn dangos beth bynnag uh, bod, bod, a nhw'n dangos bod, bod dwy ochr gyda nhw, bod nhw'n gallu um, gwrthymosod yn dda i fynd gyda'i cymeriad a'i gallu i, i, i amddiffyn yn gryf. Ie, yeah, fi'n dwlu'r o watchan uh, yr eidl uh, uh, yn warem. Mae'n just o'r, or gwt reit ymlaen i'r blaen. Mae'n just cymaint o, tod, o ti'n sôn amdano Laporte fyna, fe, to, fi'n meddwl bod Laporte siwr o fod wedi bod yn un o'r uh, centre-backs gorau o'r gystadleuaeth. Um, mae wedi bod yn dda, so ie, yeah, Trent Wood wedi gwneud uh, y camgymeriad bach na, ond rhywun fa Chiesa, byddwn ni'n gweud fe un o'n hoff chwaraewyr yn y byd ar un o bryd. Mae wedi cymaint o egni dy fe, mae fe wastad na, wastad yn achosi trwbl, mae wastad yn trio mynd mlaen. Um, a ie, yeah, maen nhw'n um, dîm, maen nhw'n llawn um, flair fel bydden nhw'n gweud. T'o' fel fel fel ti'n disgwl ti'n gweld siwts yy Mancini a'i yy backroom staff e a ma' n'w 'r un faint o o 'r un faint o flair 'da n'w off y ca' be' sy 'da n'w ar y ca'. A ti'n gwel' rywun fel Chiellini fi'n credu yym beth o'n i'n dwli gweld yy 'di neud fel y y bas hir 'na o'dd e fel ar ochor tu fas i droad de jyst fel half volley o- outside of the foot a t'od o'dd e jyst fel waw, a mynd syth i trad y boi arall, oedd e jyst yn hollol rhyfeddol, a t'mod ti'n gweld ar y diwedd ro- rywun fel Chiellini fyna yn yn jwc t'mod rownd gyn derfynol yr Euros a ma' fe fyna'n pigo lan yym Jordi Alba a popeth jyst fel ril t'mod fel tas nhw ar y gêm gyfeillgar fe, ond uh, na, dwlio arnyn nhw. Nath nhw'n dod i'r... Nath nhw'n dod i'r sgarff. Ers, ers fan amser mae'r sgarff na ti, Steph. Na, so, so ni'n drewi gormod, pa fecso. Um, o, oh, ers uh, 2006, fi'n meddwl, ar ôl yn nhw ennill um, Cwpan y Byd? Uh, Cwpan y Byd am uh, pedwerydd tro. O, oh, da iawn.
Gwych. Wel, bydde'n bydde yn, yn handi, mae'n digon handi iawn i gael pen wythnos ma, beth bynnag y scarf na, felly, ie, yeah, na, ond um, ti siarad am ti Keys am yna, un peth i'n gweld am ti Keys a fynd, mae'n ma fe gorfforol i fynd gyda'r i fynd gyda'r ochr technegol gyda fe. Ni'n gweld oedd e'n chwarae yn erbyn Alba, nag fe, oedd e'n edrych dwbl maen, fi'n gweld Alba yn fach, ond oedd e'n edrych gymaint yn, yn fwy na, nag Alba um, yn chwarae ni erbyn e. Ond ie, uh, yeah, dod nôl i Sbaen, oedd chwarae teg i Sbaen, um, fe ddeithon nhw nôl mewn i'r gêm gyda'r gyda gol gan, gan yn ffrind ni Morata. Um, a fel nes i, fel nes i ddweud um, am beth i Pedri, oedd Pedri'n anhygoel. Sa'n credu nath e, nath e fethu un pas yn ystod y gêm, ac i styried bod nhw wedi wario 100 ag ugen o funudau fyd, ond um, yeah, mae fe'n edrych yn, yn seren y dyfodol yn edrych mlaen i'r cystadlaethau sy'n i ddod nawr yn y blynyddoedd ddod. Ie, yeah, definite, fi'n credu byddai'n cael ei snapo lan, da felly rhywun yn Premier League sy'n moyn twli bach o arian amdano fe. Uh, ond pawb yn siarad am fel Tiago fe, a Pedri sy'n cadw Tiago mas, sy'n Tiago dy Lerpwl ac yn y blaen, so mae'n dangos pa fath o safon i'r bychan bach hyn, a ffaint maen nhw falle yn gweld fel mae fe'n mynd i mewn mlaen yn y gêm. A oedd e'n dongos na, cofio, fel ti'n gweud, oedd e'n gwneud un pas llac ar y noswaith. Ond ie, yeah, gobeithio dwi'n mor ateb ddim yn watcha'r pod yn, achos fi sletio fe digon, fi'n credu. Ond ie, uh, yeah, mae ma fe... Ti'n edrych ar ei track record, right, gyda Real Madrid, Chelsea, Juventus a stuff. A dwi e actually ddim yn sgoro lot o goals o ran striker sydd yn y tîmau gore yn Ewrop, ti'n Ond oni bai am na, mae fe jyst yn troi lan ar yr amser iawn a cael y gol pan mangen e. Mae wedi miso sawl chance dros y, y cyngor i gyd. A wedyn mae jyst yn dod lan. O, o fi'n ffili credu fe, a fi'n watch fel of all people. Of all people, mae Morata yn dod lan y sgwr o'na. A wedyn fe miso y pen, o e? Ie, ie, na fe dweud. Ond Mae hwnna'n crynhoi, mae hwnna'n atal lan mewn un gêm, ydyw e? Odi, perffaith.
Mae'r ma, ma gallu i gyd y fe. A, a ti'n ti gweld pan mae gymaint o glybiau neu gymaint o hyfforddwyr wedi prynu fe yn ystod y blynydde, mae'n mae beth, 6-3, mae'n yeah. mae, mae, mae cyffyrddiad cyntaf gwych gyda fe, mae gallu sgoro, mae gallu penio, Mae'r ma chances yn dod iddo fe, ond am ryw reswm, dyw e ddim yn sgoro 30 gôl y tymor, ble dyle fe fod yn sgorio, angofiwch, 20 gôl y tymor, dyle fe fod yn sgoro 30 yn rwydd, dyle fe fod, dyle fod ystadegau fe lan gyda Kane a Lewandowski. Ie, yeah, ie. Yeah. Just mae rhywbeth ddim yn, ddim yn clico gyda fe am bod e ddim yn sgorio 30 gol. Ie, yeah, sa'n gwybod, mae just... Fi, fi, fi jyst yn gweld e, fi'n credu bod yn edrych bach yn awkward, ti'n mo? Yeah. Sa'n gwybod beth, beth yw e? Fi, fi jyst ffili roi fel pin point o fe, ti'n gwybod? Ond o'n i fel na, na, oedd e'n e, e gêm da, gaethon nhw, dethon nhw nôl mewn i'r gêm, o'n i ddim yn credu nhw, o'n i'n sgoro fel oedd y gêm yn mynd. Ond uh, pan ath e i'r uh, extra time, oedd fel, sa'n credu oedd y ddoi tîm really moyn mynd mlaen a trial ti'n modd, ennill y gêm, gath Sbaen cwbl o chances, a i dal un chance bach, ond sam o falle pens oedd e wastad mynd i bod, a fel ti'n gweud, oedd e'n codi Jordi Alba lan. O'n i werth yn pen fi off, o'n i fel, dim ond un person sy'n mynd i ti'n ennill hwn, Cialini oedd y boi. Oedd e jyst fel, fel ti'n gwybod, fel toio gyda fe. Ti'n gwybod, oedd e'n, ti'n gwybod, neud e'r pen ne. Oedd e bach fel an, oedd e. Ond, uh, ah, ffynnu man. Ie, Steph, so cicio smotyn oedd i, oedd i wedyn. Um, oedd e'n od bod Sbaen gyda'r profiad o... Um, ti'n iawn?
O do.
oedd e'n od bod Sbaen gyda'r profiad o wedi bod trwy cicio'r smotyn, eto, taw nhw oedd yr ail wedi methu, ond yn y gêm yn y cwarteri gyda nhw, chwarae yn erbyn Swistir, Swistir oedd gyda'r profiad o cicio ar smotyn, a wedyn, a, a nhw'n methu y tro na, felly mae'n mae nod, mae'n jyst yn dangos taw look i raddau ar y dydd yw, yw cicio ar smotyn. Dyw'r ffaith bod ti wedi sgoro neu bod y tîm wedi ennill cicio ar smotyn o rownd, uh, rownd flaenorol ddim yn meddwl dim byd am, am cicio ar smotyn sydd wedi ddod. Wel ie, yn wedig, um, uh, to, oedd yr eidl wedi methu i cic cynta nhw. Wrth gwrs, oedd uh, Unai Simon yn y gol gyda Sbaen. Just, um, to, tasen ni yn moyn unrhyw gol geidod yn y byd i fod, to, unrhyw gol geidod sy'n war ar hyn o bryd. Okay, so dim dudec na, na rhywun fel na. Ond, uh, to, Mae wedi to, ww, nice one, oedd e just fel cawn, oedd monster, oedd e just yn mynd ar hyd y llinell, a to, yn erbyn y Swister, nath e war e wic wyw yn erbyn nhw, oedd, to, oedd Swister yn wedi ennill i yn um, cystadleuaeth cic o'r smotyn, a wedyn i'r row nesa, gol geidio, jyst yn mynd o hyd y lle i gyd, a chwaraewyr sy'n fel arfer mor dda gyda cicio smotyn fel Fabian Sher, bethau sy'n methu yn yy yn yy tŷ dim siâp fan hyn o, a o'n i'n meddwl, o na, mae'r boi yn gwneud yr un peth 'to, oedd yn yy o'n i'n safio yr un cynta 'ma, a oedd e fel tase fe'n mynd y ffordd iawn bron a bob bob tro 'fyd, so fel o, ma' hwn yn mynd i fynd lawr i'r yy lawr i'r wire o'n nhw'n gweud, a ond ie, Jorginho yn y diwedd, y gic fwya cheeky fi 'di gweld ers sbel, t'od, fel so, ni'n gweld Bruno Fernandes a rhain i gyd yn neud fel yr hop, skip and jump, ond ie, uh, yeah, na, gret. Ond mae ra ti'n rhoi clod fyna i Unai Simon, ond mae Jorginho yn cymryd nifer fawr o ciciau smotyn i, i Chelsea, so fi'n credu mae wedi methu, mae wedi methu un neu ddwy, ond oedd record da gyda fe ar y dachrau. Ond mae techneg Jorginho yn eitha tebyg o ran cymryd ciciau smotyn, mae'n dod lan yn araf a wedyn mae'n aros i'r gôl geidwad i symud a wedyn mae'n trio mae'n trio neud penderfyniad yn hwyr o ran ble mae e'n roi e. Wel, bydden ni'n meddwl bydde Unai Simon yn gwbod taw 'na beth oedd Jorginho myn' i neud, felly'r un peth ti ddim yn neud i Jorginho yw symud yn gynnar neu p- pigo cornel neu beth bynnag, a dyna beth nath e. Ath e'n gynnar a wedyn jyst roiodd Jorginho fe ar ochor arall.
Do, wel oedd y reol 'na, o- oedd dim hawl wneud hwnna am rai blynyddoedd. Oedd yy oedd Ie. yym oedd yy oedd dim hawl rho- fatha wneud rhyw fath o stuttering run up i'r i yym i Gymru Cig Oes Modern ond yy ma' fel tase fe lot o'r yy pobol sy'n yy yr goreuon o ran yy cymryd Cig Oes Modern ma' nw gyd yn neud hwnna nawr so Yym, so fi'n gwbod falle dylen nw ail ymweld â fe achos Ydw e'n de- ydw e'n deg i'r gôl-geidwad? Soi'n siŵr. Achos sim hawl 'da nhw i ddroffu llinell nhw, ond mae hawl 'da'r ymosodwr i uh, Ie, stopo. i wneud beth bynnag mae moyn. Should, should record pen sydd y ti Llandeilo, oes?
Ti'n be, mae fe'n not too bad. O- O'n i'n arfer cymryd um, pens i Rydama yn fyd pryn o'n i'n yna. A sgores i yn un tymor, fi'n credu pedwar mas o pimp, ges i tri yn erbyn gael Garden Village mewn un gêm, a sgores i'r doi cyntaf, bwres i'r un trydydd dros y bar. On. So, ond na, uh, fancy myself on y pen, fel. Ie, ie.
Psychology yw e, fel, ti'n oeddi ti'n llyged yn mynd un ochr, roi ar ochr arall, neu os ti'n mynd un ochr yn erbyn y gol geidfa, ti'n meddwl, o, dwi'n mynd yr ochr na to, beth, Ie, yeah, ti'n gwybod, fi, fi just, mae da fi cornel efe, a fi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud. Yeah. Ond fel, mae rhaid ti trial neu rhywbeth i hala'r golgwyr yn meddwl, ond ti'n gwybod bod ti'n rhoi yn y cornel arall. Ond fel, os mae shot i digon da, a digon lawr yn y cornel, fel o'n i'n gobeithio oedd rhaid fi yn bod, Tywod, maen nhw fod yn mynd mewn. Ond uh, dwi e ddim wastad yn gweithio fel la. Beth i gwybod yr un atos y bar, de? Uh, Wel, eis i lawr i'r cornel oh, chwi. Uh, tro gynta, eis i'r dde top yr, yr ail un, a o'n i'n i fod yn deg, dyle wedi tynnu na fi bant, achos oedd gymaint o mind games yn pen. O fi'n meddwl, o'r i'r cip yn meddwl bod fi'n mynd i'r chwith nawr, nid wedi meddwl bod fi'n mynd i'r dde. Ond o fi'n gormyrdd o le, a o'r un ie, bwyd eisiau fe, ond eisiau, fel awr y canol bron, ond nebeth oedd y plan. A just, uh, yeah, ath y drosodd chwith. Bye. Good. So felly, os gewn ni just un gair ola am, am Sbaen cyn i ni symud mlaen, achos newn ni siarad am Dir Eidal pan fyddwn ni'n siarad am y ffeinal hefyd. Achos maen nhw wedi, i fod yn deg nhw, maen nhw wedi creu tipyn o argraff yn y diwedd yn, yn y gystadleuaeth. Um, I ni gyd yn cofio um, i genhedlaeth air nhw fel petai um, nôl tua, tua degawd yn ôl ble enello nhw uh, doi gystadleuaeth yr Euros a, a chwpan y byd yn y canol. Um, ie, yeah, felly'n symud mlaen o. Ti'n gweld potensial gyda nhw i fod i fe mlaen yn, yn y cystadlaethau sydd i ddod nawr yn y cwpan y byd mewn, mewn blwyddyn a gyna yn, yn yr Euros i, i, i, i fy nôl i fel o'n nhw yn, yn deg mlynedd yn ôl, neu oeddet ti'n teimlo falle bod nhw dal, mae dal eisiau cwpl o chwaraewyr na i, i nhw fy nôl i ennill cystadlaethau to? Ie, yeah, fi'n credu, fel ti wedi gweud, o ran y chwaraewyr, fi'n credu bod eisiau cwpl o chwaraewyr ydyn nhw ymwysodol sydd mwy um, yn barod am tournament na just league game. Ti'n ma, mae tournament yn gwahanol, mae rhaid ti cymryd chances ti, mae rhaid ti bod bach mwy cool yn, yn uh, sefyllfeoedd na. A fel y Steph yn gweud, ti'n ma, mae Daniel Laporte, mae'r mae strwythyr yn y canol, Pedri'n dod trwyddo, mae cwpl o chwaraewyr dad yn nhw o ran actually cyrraedd beth wnaethon nhw'n 2018, 12, beth yna godd e. Na, sa'n credu bydd, oedd hwnna jyst yn dizzy heights of, uh, of Spain's dominance ar yr adeg. O'n nhw jyst yn anhygoel gyda'r Busquets, Xavi a Iniesta, Torres, Villa. Oedd jyst y tîm yn anhygoel. A sa'n credu, ti'n meddwl, bydd e'n cymryd rhywbeth sirius i mynd ôl ar yn i'r lefel na. Ie, na beth yw e, fi'n credu mae hwnna'n once in a, in a generation fel... O, ydyw.
Grwp o talent.
I, i gyd yn nhw, i gyd yn nhw, do mewn i peak yr amser, wel, ti'n siarad am Busquets, ti'n mo, mae fe dal yn wario nawr, ond mm. yn i peak nhw i gyd i do mewn arna, o ti jyst yn gwybod bod nhw'n mynd mewn i gêm a'n mynd i ennill pob gêm, oedd e jyst yn anhygoel. Ie, yeah, na beth yw e.
Felly ie, yr Eidal atha hi yn y diwedd ar, ar ciciau'r smotyn, a felly ymlaen â nhw i'r ffainal dydd, dydd Sul nawr. Felly ie, um, yeah, newn, ni, newn ni symud ymlaen i'r ail gêm yn y uh, rownd gynderfynol yn amlwg neithiwr yn erbyn Lloegr a Denmark. Um, gêm dda i wylio. Um, Lloegr yn neud i'n amlwg dim ond just. Um, ie, yeah, felly os ewn i'r hanner cyntaf de, Steff, oedd hi'n wych, wel, oedd hi'n... oedd hi'n neis i weld stadiwm llawn, gynulleidfa yna, faint oedd 'na, tua 70,000 neu beth bynnag, a bron byddet ti 'di clywed pin yn cwmpo pan aeth y gic pan aeth y gic rydd 'na mewn i'r yy yr mewn i'r rwyd pan sgorodd Denmarc. Wel ie, oedd Lloegr wedi dechrau'n dda, a wedyn um, oedd Denmarc wedi gallu cael bach o momentum yn dy gilydd, roi um, passes a'i gilydd a rheoli'r tempo yn tymed bach. A wedyn ei eg, gethon nhw'r uh, gic rydd na, safle da. A um, yeah, un o ciciau rydd y gystadleuaeth, siwr o fod, uh, gyda Michael Damsgaard. Um, chwaraewr oedd wedi bod yn ddanseris iawn, oedd wedi achosi lot o broblemau i i Loegr, a um, tod, rhywun oedd ond yn cael ei le yn y tîm achos bod Christian Eriksen wrth gwrs wedi, um, mm. wedi cael ei anffawd de. Um, to, I fi, oedd amser oedd e ar y ca, Damsgad, a hefyd Dolberg oedd e'n uh, yn dda iawn. Ni'n sôn lot amdano uh, y bosodwyr yn y gysylliaeth sydd ddim wedi gallu bwrw'r target o bethau, ond y Dolberg, Yym er bod e falle ddim yn ware i i dîm mowr fel ni oedd e wastad yn bwrw'r target a oedd e'n itha da yn dala'r bel lan a pethe. A t'o' unwaith dath yr ail hanner wedyn 'ny a benderfynon nw dynnu Damsgaard a Dolberg off yr un pryd tua chwe deg chwech deg pum munud mewn. Ie. Newid newidodd y gêm i Denmark yn llwyr a o'n nw jyst yn o'n nw jys yn hongian arno a i weud y gwir o'dd o'dd y gôl o Lloegr tywod, oedd e jyst yn mynd i ddod, oedd e? Oedd, oedd e'n.
Wel, oedd faint oedd wedi bod ers, ers i Sian Sterling muned, dwy funed cyn i, a oedd e'n gwmwys rhywun peth, nag oedd e, lawr yr ochr dde, neu lawr ochr chwith Denmark, torri trwyddo, um, ac ati, ie. Yeah. Ond mynd nôl i'r gol Denmark, ti'n meddwl, Steff, Pickford yn ei well, oedd Gary Neville yn eitha feirniadol yn y fe hanner amser?

gôl a hanner wrth gwrs. Um, wrth gwrs, oedd ti ar adeg na yn yr hanner cynta, oedd Lloegr yn dangos fel tas nhw'n gwneud cwbl o gamgymeriadau. Yn credu ife Damsgaard oedd wedi mynd straight trwyddo rhwng Stones a Maguire. Yn credu Maguire wedi dod lan o dyn ni ath. Yn credu Damsgaard trwyddo. Fe oedd e. Um, ond... Uh, Ie a wedyn ni t'o' ma' 'na g- fe- fel weles i yn y rifyn cynta ma' 'na gamgymeriad yn y tri 'na yn y cefen yym a ma' ma' Pickford yn ware probably yn ware'n well nawr i Loegr na beth ma' fe 'di ware i Everton trw'r tymor yy 'na 'na 'na 'na'r peth ond yym fi dal yn myn' i gadw at y nair ma' camgymeriad fyn 'na. Ie, yeah, na'n beth yw e. Oedd Kyle Walker wedi cael gêm, gêm gwych nithwr chwarae teg iddo fe, ond to, fel fi'n gweud, mae Kyle Walker, mae, fe, mae camgymeriadau Kyle Walker yn dod o rhywbeth twp mae e'n neud. Dwi e ddim yn dod o'r ffaith bod e'n cael ei ymosod neu beth bynnag. Mae Kyle Walker weithiau, mae'n neud rhywbeth pan mae amser dy gair y bel, a mae'n meddwl bod e'n gallu bwrw'r bel draw i um, pwy bynnag sy'n, um, fel Luke Shaw, neu, neu chwarae fe i Harry Maguire, a wedyn mae fe'n cico fe straight i rhif deg yr, yr, y, y tîm arall. So, fel arfer, camgymeriadau sy'n dod o, o just pethau twp maen nhw'n neud. Fi'n credu fe Pickford fyd, oedd wedi just rowlodd ar bel mas, fe oedd ei ffacina, fi'n credu oedd ei dal yn 0-0, nath ei rowlodd ei mas, a nath fe Breithfyd nath roi drôn mas, a gallai wedi wedi mynd unrhyw le, a gyda bydde Pickford wedi bod, wel, oedd e bron mas o'i bocs e, pan oedd e'n digwydd. So mae jyst camgymeriadau maen nhw'n wneud eu hunain am beth bynnag reswm. Ond fi'n gweld gyda Pickford hefyd, fi'n credu, dyw e ddim y gol geidwad tala yn y byd, ydw e? Bydden ni'n gweud falle tua chwe trodfedd fel yw e. Pan oedd e'n mynd am y gol, mynd, am, mynd i arbed y bel na nithwr, nid bai fi oedd e ddim yn gallu cyrraedd e. I fi, bydde rhywun fel Courtois falle sy'n chwe trodfedd, pum modfedd fel yna, bydde fe wedi gallu cyrraedd e. Ond jyst yw Pickford ddim y maint na, dyw e ddim, jyst ddim yr y seis gyda fe i gyrraedd y y bêl yn y cornel. Felly ie, oedd e'n... Ond oedd hi'n gic rydd, oedd hi'n gic rydd wych chwarae teg, oedd hi'n strike a hanner. Felly yym ie, ond oes Lloegr yn, i fod yn deg, nhw'n dangos cymeriad fyna yn yr yn yn arwain mewn i hanner amser a cael cael y gôl, achos oedd y gôl yn dod, a fi'n credu hyd yn oed se'r se'r gôl ddim wedi dod cyn hanner amser, bydde wedi dod yn yr ail hanner os bydde Lloegr wedi wedi gorfod gwthio amdani. Ie, definate, oedd e'n fel y staff yn gweud, oedd e, o, ti'n gallu gweld bod y gêm falle wedi newid ar ôl y gol na. Mae wedi ma wedi bod y ffordd arall rhwng gyda Lloegr yn y gêmau cynt, le maen nhw'n sgwr o'n gynta, a wedyn maen nhw'n eistedd yn ôl, a wedyn mae'r pressure yn erbyn nhw, le neithwr, o'n nhw'n gorfod falle ym- ymosod, a oedd wedi gweithio yn ôl, oedd y tilli jyst gweld, oedd y naws newydd, oedd y crowd, wrth gwrs, oedd y torf, o'n nhw'n cyn, really cyn i gwthio tîm lan, oedd A, oh, safo, just... Ar ôl i Sterling, fel ti'n gwed, rhwng gol na, oedd just, uh, o'n i ddim yn gweld Denmark yn dynol mewn i'r gêm, oedd coesau trwm da lot yn o, o lot o'r canol ca yn stryglo, Delaney oedd e'n stryglo bach, a fel ti'n gweud, dath Damsgaard a Dolberg off, um, o ran just sa'n credu oedd dyn nhw'r egni yn y fe, ti'n ath y le ni mlaen i, i wneud y 90 munud y 120, ond oedd e braidd allu redeg ar ôl bwyty 100 munud, a, a Braithwaite yn oce, okay, spells, and na, o ran hanner amser, fi'n credu nhw'n siafft i mewn un yr un i just trial mynd to. Ie, yeah, na beth yw e. Edrych, edrych i'r ail hanner wedyn. Nath, nath Lloegr dominyddu'r chwarae, ond wedyn o'n nhw ddim yn creu nifer fawr o gyfleoedd really, yn, yn yr ail hanner. Um, Geithon nhw chances, oedd y rhan fwyaf nhw fi'n credu fel set pieces o'n nhw, fi'n credu peniad, peniad Maguire, gath Mount, wel fi'n credu cros oedd e fod, ond oedd e'n ffordd oedd e wedi kind of torri'r uh, o dan y bel, oedd e'n mynd i cyrlio mewn, so goffa Schmeichel delio gyda hwnna. Um, yeah, beth nes ti o'r, or newidiadau nath Denmark de, Steph, o ran ti'n deall pam maen nhw'n wneud y newidiadau i trial cael coesau ffres ar y ca, ond nhw'n stryglan i cael bach o momentum yn y gêm, ond wedyn mae'n anodd pan ti'n dod arno tri chwaraewr fel mae siwr gwmynt o'r tîm yn, a strwythyr y tîm yn, yn newid mewn, mewn un gol. T'mo',
yr amseru o'n i ddim yn siŵr. T'mod, yym, os ti'n edrych ar Cymru, a ti'n edrych ar carfan Denmark, sdim cymaint yna o waniaeth o ran lefel y chwaraewyr. Ma'... Os ti'n meddwl pwy yw chwaraewyr gore Cymru a a pwy yw chwaraewyr gore Denmark a a faint o opsiyne sy 'da ni dod off y fainc t'mo'. Amser o'dd dati Damsgaard a Dolberg wedi serennu yn y gêm hyn a yn y geme dwetha. Yn yr un modd mae dyn ni Bale a Ramsey a do'n i'w clwb e nhw bydd yn dod off falle ar ôl rhyw 60 munud neu bydd nhw jyst yn dod arno am rhyw hanner awr neu beth bynnag. Ond um, os ydyn nhw ar ei Gymru, maen nhw'n gwybod, wel, chi yw'r gorau sydd dan ni, mae rhaid i ni gadw chi ar y ca am y 90 munud. O'n i ddim yn deall o gwbl, ond falle bod dan nhw rhyw anafiadau neu bod y reolwr wedi gweld o bod i bod nhw'n stryglo am redeg neu beth bynnag, ond byddwn i'n cwestiynu rili y chwaraewyr o safon ryngwladol sy'n gorfodedig o'i lefel nhw yn gorfod dod off ar ôl 65 munud, achos tod, unwaith o'n nhw wedi dod, amser nhw ar y ca, oedd o ti'n clywed y sylwebwyr a pethau yn gweud, o, oh, bod nhw'n becso gyda Damsgaard a nhw'n hapus i weld e'n mynd off. dylen nhw wedi cadw nhw arno hyd yn os nhw ffili rydeg. Achos o'n nhw jyst yn... O'n nhw'n... Yr unig greadigrwydd y dan nhw. O'n nhw'n rhan o Poulsen, wrth gwrs, yn Poulsen yn ware i Leipzig yn credu so yn amlwg yn ware lefel eitha uchel o beth. Ond he, a oedd Braithwaite ware teg, o'n i'n o'n i'n meddwl bod e'n gwneud lot o pethau da. Ond unwaith o'n nhw wedi tynnu'r ddoi na off, newidodd y gêm a o'n nhw'n hongan arno. Tod. Um, sy'n yr opsiynau da Denmark, really. Twod, twod nhw darn o chwaraewyr oedd yn wario i Brentford, neu wario i, i ryw dîm yn, yn Denmark, neu beth bynnag. Twod, a amser maen nhw, mae Lloegr wedyn yn gallu dod off ar rai fel Jack Grealish, neu rai sy'n wario i'r tîmodd mowr ma, Henderson er enghraifft. Sy'n gwybod beth os e. Na, na beth yw e, na beth yw e. Felly... A bydde'n ddiddorol, bydde'n ddiddorol nawr... To, dyw Lloegr ddim rili really wedi cael ei profi yn erbyn tîm mowr. So, so beth, so beth, so fe, maen nhw'n gweud, maen nhw wedi wario yn erbyn yr Almain sydd wedi bod yn dîm sy'n ail adeiladu a hmm. o'n nhw weles yr e, reifen cynta, nhw siop Shavins yn dod mewn, colli gêm a dylwn nhw ddim, ddim yn gwybod pwy oedd eu tîm gorau nhw. Ond nhw wedi wario nefyn Denmark, sy i bob parch wedi bod yn wario trwy llawn ysbryd a pethau, ond ddim rili really gyda'r un cryfder o ran carfan a pethau. Byddai'n ddiddorol iawn gweld Lloegr o'r diwedd yn cael ei profi yn ebyn tîm da iawn. Ie, yeah, na beth yw e, na, sylwadau diddorol fyna. Ond ie, um, yeah, mewn â ni wedyn i'r amser ychwanegol, Dews, ac Lloegr yn amlwg yn cael y gic o'r smotyn na. Beth o ti'n meddwl o'r, or penderfyniad pan welys ti fe'n fyw, a wedyn yn amlwg ers i ni weld yr, yr, yr replay ohono fe, oedd e'n eitha amlwg bod e'n bod e'n soft. Um, yeah. A'r ddim yn, yn, yn troi'r penderfyniad nôl. Beth, beth, beth, beth, beth o ti'n neud o'r holl benderfyniadau a'r prosesau gath i'n neud? Ie, mae'n ma galed i gweld o'r anteledu fel pa mor agos ar y ca ma nhw a, a fel mae ref yn gweld ei gymharu ar rhywun fel ni'n gwylio ar y teledu. Ond o'n i'n galw lot o decisions neithwr a ges i cwpl yn rong trwy ddod gêm, ond weles i'r pen a o'n i'n meddwl bod e'n pen fel ath e mewn y boi o'r chwyth mwy na'r boi o'r dde falle, o'n i'n meddwl, mae fe wedi bwrw fe droso. Ond ie, yeah, edrych yn ôl ar VAR, oedd e jyst bach o shambles yn oedd e. Oedd e, oedd e boer dde heb twtio fe, oedd e boer, oedd e wedi cwmpo mewn i'r boer y chwith. So fel, i fi, o'n i fel, o, um, o'n i'n aniste, mae hwn, mae rhaid yn nhw, ti'n modd, overturnus, mae rhaid nhw, achos dwi e heb twtio fe. a wedyn o'n nhw wedi cadw fe'n penalty. A o'n i fel, ar, ar pwy fel lefel, a, a beth yw'r reswm nhw i cadw'r penalty, pwy yn nath actually twtio fe, ti'n mo? A na beth o'n i'n mwyn gwybod, a o'n nhw heb really gweud yn byd ar ôl y gêm o ran sylwebeth a yn y studio, o'n nhw jyst yn, ti'n bod, edrych ar y fans yn sgrechen ac yn y blaen, o'n i'n mwyn actually edrych amdano'r reswm oedd wedi cael y pen. Oni bai am na, ti'n bod, dros y 120 munud, fi'n credu ta Lloegr oedd yn heiddi mynd trwy ddo, so, you know, is what it is fel. Ie, yeah, na beth yw e, fi'n credu, ie, allwn ni ddim dadle taw Lloegr oedd y tîm gore, ond wedyn, yeah. ond wedyn, ond nhw ddim yn creu gymaint â ni o, o chances wedyn. Fi'n gwybod os Michael wedi gorfod gwneud ambell i, ambell i arbediad da, ond nhw ddim, oedd e ddim fel ton ar ôl ton o, no. o, o chances iddyn nhw. Um, fel i'n gweud, gath Cain hanner chance oedd e rili, pe lawr y linell oedd e, oedd, oedd, oedd, um, oedd, oedd yr awngl yn eitha, yn eitha teit iddo fe, ond nath, nath Schmeichel ar, ar safio hwnna, a wedyn, ie, yeah, oedd, ond fel ni'n gweud, oedd, ond oedd Denmark ar y llaw all ddim yn cynnig bron ddim byd, nhw'n gwneud. Um, no. A fel, fel nes ti Steph gyffwrdd fyna, bod dim nifer fawr o opsiynau gyda Denmark i drial, i drial um, newid llif y chwarae. Southgate ar y llaw arall, gyda opsiynau di-ri. Yym, yn amlwg, tro hyn, daeth Sancho ddim hyd yn oed ar y ca. Daeth Grealish ar y ca i, i, i, i drial um, helpu pethau o ran creu chances, a wedyn pan eithon nhw dwy gol i un lan, Grealish yn dod bant. Beth nes ti o'r penderfyniad na? Achos se hwnna wedi um, mynd yn erbyn Southgate efo Denmark wedi sgoro, wel, bydde fe... a bod falle bydden nhw wedi mynd mlaen i golli ar ciciau smot neu beth bynnag, bydde ddim werth i Southgate fod yn y wlad am rhyw fus. Na, mae jyst yn dyngos, jyst, to, so mae dati cymaint o ddewis. A hefyd, mae Southgate a Lloegr, maen nhw mor hyderus yn ei system nhw. Um, Yr un peth yma'n trin ni yn yr Eidal. A beth o'n i'n darllen, um, mae rheolwr Denmark wedi gwneud dwar y teg, maen nhw wedi newid y ffordd, falle dilyn beth mae Cymru wedi bod yn gwneud dros y 50 mlynedd diwethaf, wedi newid y ffordd, newid yr holl strwythyr tu ôl y llenni a pethau. A mae pobl yn, yn ymddiried yn Southgate nawr, maen nhw yn parchu fe fel rheolwr yng Ngwladol Da, achos os ydych chi'n edrych ar ei record e, mae wedi cyrraedd doi rownd gyn derfynol a ma' fe 'di cyrradd yy y final 'ma nawr wrth gwrs so t'o' ma' pobol yn yn yn yn parchu fel yn cwestiynu fe wrth gwrs wrth reswm ond yy yn parchu 'i ddewis e ond ie yym tase po- tase Denmarc yn gallu ca'l cwpwl o op- opsiyne falle cwpwl o yy fel fi'n cofio nôl yn dyddie'r ysgol yn cofio yym fel cystadlaethe chwaraeon a Yym yn amlwg o'n i yn Ysgol Pontyberem, ysgol fowr a digon o digon o rai oedd yn gallu llanw tîm. A wedyn oedd Ysgol Mynydd Cerrig, ysgol lleia'r cwm wedyn ni, a nhw'n stryglo nhw'n chwaraewyr. So oedd y reina ddim cweit a'u, a'u trwy nhw'n ffito yn tîm y bont wedyn ni. O'n nhw'n gweud, o, ewch chi, ewch chi'ch tri helpu mas Mynydd Cerrig. So, ie, yeah, um, Ond ti'n meddwl, un pwynt arall, o'n i'n gweud, dod o ran y chwaraewyr oedd ar y cad y Denmark, o doi chwaraewr sydd wedi gwneud jobyn da iawn yn y rowndiau cyn, sef Mel a Striga Larsen, so'r ddoi amddiffynwr uh, fel y wing-back de. Yeah. A rhaid gweud, so, rhaid bod Shaw a Walker wedi cael gêm arbennig yn cael nhw mas o'r gêm, achos wnaethon nhw ddim byd. O mele fel arfer, pob gêm arall, bod e mwy na lain, byw mlaen, bron yn bod fel, mae Spinazzola yn wario mewn ffordd, bod e'n wario rhy, mor ymosodol, ond oedd nath ddim byd, ar wahân i'r uh, cyfrannu at y gigor, smo, gigor smotyn na, falle, ond ie, yeah. Ond fi'n credu jyst, ie, fi'n credu mae rhaid rhoi clod fyna i dîm Lloegr yn agos e, y ffordd o'n nhw wedi gallu, a maen nhw wedi gwneud e yn ystod y gystadleuaeth i gyd i fod yn deg, i dîm cyrraedd y ffainal gyda ond gadael un gol mewn yn ystod y gystadleuaeth i gyd, a'r gol na free kick, direct free kick oedd e. Tibod, maen ma, ma, ma nhw'n amlwg yn gwneud tipyn o bethe'n iawn yn yn yn amddiffynnol a just sharp y tîm uh, hefyd nag nhw. Felly ie, yeah, ar, um, ar Denmark, oes, maen nhw wedi bod ar tipyn o, tipyn o siwrne yn ystod y gystadleuaeth yma, yn, yn enwedig gyda beth eithon nhw trwyddo um, gyda Christian Eriksen ar ddechrau'r gystadleuaeth hefyd. Twn, twn, wnaethon nhw, oedd yr stori rownd fe gyd, a nhw'n wrth gwrs bod yr, yr euro a'r thing mynd i pwys gwythio hwnna mas. Ond na, maen nhw wedi bod yn warren really dda. O'n i'n gwybod bod Denmark yn dda, o'n i'n meddwl falle bod o'n i mynd mlaen i'r 16 diwetha cwarteri o bosib, ond o'n i ddim cweith yn meddwl eithon nhw mlaen i'r um, semis, heb Ericsson fyd. Yeah. Uh, do, na, maen nhw wedi bod yn gwneud, uh, gwneud i glad yn prowd fel oedd Cymru wedyn 2016 a blwyddyn hyn, ti'n Ond, um, do, surprise sioc bach, ond fi'n siŵr bydd Damsgaard felly'n cael uh, lot o interest nawr o fel mae fe wedi bod yn ware, a fi wedi bod yn very, very impressed o'r boi. Um, yeah. Bychan. Um, Mae'r um, cwpl o'n wedi bod yn Impressive. Mae'n yeah. rhaid gwed, mae'n rhaid gwed. A fel yw'n, mae wyst, mae wyst yn eithon ni drafod yn, yn y podled cyn i'r gystadleuaeth ddechrau. Mae wyst o'r un tîm yn, yn dark horses a cyrraedd, cyrraedd yr, wel, falle ddim yn cyrraedd y ffainal, ond yn mynd yn bell yn y gystadleuaeth heb bod, heb bod rhywun yn siarad lot amdano nhw um, cyn y gystadleuaeth. A Cymru oedd e'n ôl yn, yn 2016 a Denmark sy wedi wneud i yn, yn y gystadleuaeth yma. Yeah. Felly ie, yeah, na, maen nhw wedi bod ar tipyn o siwrne rhwng, rhwng popeth, a fi'n credu y ffordd maen nhw wedi, wel, oedd y ffordd nath, nath y capten a'r tîm popeth ymddwyn yn ystod y, um, beth gwyddoedd i Christian Eriksen a popeth. Maen nhw wedi bod yn ail dîm, fi'n credu pawb ers, ers y foment yna. Felly, um, chwarae teg nhw na, maen nhw wedi bod, a roi o'n nhw popeth mewn i'r gêm eithwr. Sa'n credu, fi'n credu, oedd, oedd pob fath o egni oedd gyda nhw wedi cael ei gadw mas ar y can a oedd ddim, oedd ddim byd ar ôl dyn nhw. Fi'n credu nhw sy'n gobeithio bod nhw'n mynd i gyrraedd cici ar smotin a wedyn gallai wedi unrhyw beth fod, fod wedi digwydd. Fe, ond na, chwarae teg i nhw. Felly, um, yeah, ond Lloegr oedd yn fuddigol yn amlwg a Lloegr yn erbyn yr Eidal yw i uh, yn y ffainal nawr nos Sul. Um, yeah, felly Steff, siwt ti'n ti gweld i'n mynd? Um, ti'n gweld, newn ni just tra fod tîm Lloegr yn gloi. Ti'n gweld Southgate yn gwneud unrhyw newidiadau o'r tîm nithwr yn mynd mewn i'r ffainal? Achos mae, like, mae, en, mae e wedi wastad wneud un neu ddoi newidiad um, cyn pob gêm, a mae'r mae opsiynau dweud newid, newid siap y tîm os mae'n moyn hefyd, fel ti'n ti gweld e'n mynd ar gyfer y ffainal. Dwi'n meddwl bydd e'n cadw at yr un uh, strwythyr a tîm, achos mae'n amlwg yn gweithio. Yr unig chwaraewr rwy'n gallu gweld, falle bydde fe'n bydde fe newid nawr o bosib, yw uh, Saka. Yn gyda'r Saka, falle i Sancho, um, gyda hwnna yw'r yw newid uh, posib neu fwy atebygol o bosib. Um, o, o, o ran y lleill, mae'n fel tase, fi'n gwybod oedd Trippier wedi dechrau, um, ar y, ar y ochr chwyth, ond fi'n credu bellach oedd Shaw wedi cael gêm fisi arall neithwr. Mm. A na, Kyle Walker wedi wneud uh, job yn arbennig. So, na, dwi'n meddwl byddai'n bydd cadw at uh, tîm eitha tebyg.
Ti'n gweld, ble ti'n gweld yr eidl yn gallu ymosod ar y, di, ar y tîm ma, um, tîm Lloegr ddews? Maen nhw'n, yn amlwg, ni'n gwybod bod nhw'n nhw, gryf yn amddiffynol, ond fel ni wedi gweud, dyw falle sim, sim lot o greadigrwydd gyda nhw yng nghanol ca gyda, gyda Rice a um, Calvin Phillips. Ti'n gallu gweld canol ca yr eidl yn, yn gallu, falle dim dominyddu, ond yn gallu reoli falle llif y chwarae uh, yn fwy na beth oedd, beth oedd tîm fel Denmark wedi gallu gwneud. Ie, yeah, o bosib, fi'n credu bod nhw'n... Mae Eidal wedi bod lawr y wings lot, ni wedi bod yn sôn am Ciesa lot, ni wedi bod yn sôn am canol caf fel Ferrati, a'n defnyddio wedyn y wings, Insigne o'ch yr arall. A o ran Lloegr, fi wedi bod yn stunned achos cyn y twrnament, o'n i'n gweud Calvin Phillips a Rice yn y canol, pushovers. Bydd rhywun yn dod arno, bydd nhw'n rhoi good cwbl o wads un o'r dechrau yna bit. Ond maen nhw doi jyst i fel, maen nhw'n deall i gêm i gilydd, mm. a warren rili really dda yn y system mae Southgate moyn nhw'n neud, a mae'n bron, fel ni wedi gweld, yn rhoi'r falle'r freedom o'r un i'r Sancho, Sterlings, uh, Foden yn y gêm cyntaf ac yn y blaen, i fel mynd o wneud beth maen nhw'n moyn, ond wedyn mae mae'n tueddu bod Calvin Phillips yn gwythio lan gyda nhw wedyn ar edge of box. Mae wedi cael cwpl o shots, mae wedi cael assist yn y tournament. Ond o ran yr eidl, de, fi'n gobeithio bydd rhywun fel Ferrati yn gallu really troi lan am y dydd. Jorginho yn dictator pace to, ond fel o'n i wedi gweld yn erbyn Sbaen, o'n nhw heb. O'n nhw'n stryglo, masif. Mm. So, pwy a oer boi, fel ni'n gweud, 50-50 ar di syl, pot luck i'r ddoi tîm, a gobeithio mae ei dal yn troi lan o ran, ti'n i wneud e'n gêm a hanner, ond mae wedi bod yn gêm galed, gwena, dim byd. Ie, yeah, na beth yw, mae wedi bod yn gêm a hanner, achos fi'n credu o'n i'n gweld, mm. Efen yn 2012 pan greiddodd yr Eidal y ffeinal, collon nhw ped ar gol i ddim yn erbyn Sbaen, na ddefe, a mae yeah. Bonucci a Chiellini dal yn, dal yn, yn y tîm o, o honna. So felly mae yna ma, na, brofiad gyda nhw yn amlwg o, o gyrraedd yr, y rownd yma a'r ffainal. Um, yeah, felly, Steff, beth yw'r prediction felly? Siwt ti'n ti gweld i'n mynd a pwy ti'n meddwl fydd yn codi'r cwpan uh, nos il?
Wel, wedes i yr Eidal, um, fi'n cofio, tod, er, at, nôl Euro 2000, da fi rhyw atgof bach yn cefn y meddwl o fel o'n nhw jyst wedi colli mas fyna reit ar y diwedd i, i, i Ffranc yn y gêm na. Fi wastad wedi cadw llygad nhw ers ni, so bydd rhaid fi gadw dar eidl fel mae'r sgarff yn uh, awgrymu. Ond um, mae'n mynd i fod yn gêm anodd iawn. Mae'r busnes yng nghanol ca yn un ffactor ond fi hefyd yn becso amdano nhw o flaen y gol. T'wod fi'n gweld rhai fel Kane a Sterling sy'n rhoi y chance dda i nhw a t'o' o' Sterling mor agos at sgori fel amser o'dd e wedi bwrw chest yy Schmeichel yy neithiwr ond yym ma' rai fel Immobile a t'od os os o'n nw ar eu Benadi neu insigne ne' beth bynnag sai'n gwbo ma' fwy o farc cwestiwn os fydden nw yn sgori yn yym sefyllfa dda ond yy gobeithio byddai'n ca'l 'yn brofi'n anghywir yy licen i feddwl falle bydd 'i'n yy o bydd 'i'n siŵr o fod yn myn' i amser ychwanegol unwaith 'to a be' wedai yy I ni ddim yr Eidal ar ôl amser ychwanegol. O, ma' hwn...
Dyna, fi'n credu, dyna beth i ni'n beth i ni'n gwybod a adnabod yr Eidal fel un gol i ddim, a falle amser ychwanegol, rhyw, rhyw, rhywbeth o, o, o set piece neu rhywbeth, neu rhyw fluke gol, neu rhywbeth scrappy yn y box, fi'n credu byddwn ni gyd yn, yn cymryd hwnna. Ie, yeah, beth am ti, Oes, fel ti'n ti gweld i mynd i syl? yeah, yr, yr un ffordd i fod yn onest, fi'n credu eithi i um, amser ychwanegol, ond fi yn credu wneud England, uh, Lloegr sgori. So, doi i un fi mynd am. Uh, ond, ie, yeah, ti'n edrych ar y ddau garfan a ti'n sain, sain gwybod. Dibynnu pwy sy'n troi lan i Lloegr yn dweud. Yeah. Wel, os maen nhw'n ware yn ymwysodol to, fi'n fi siŵr byd nhw'n edrych yn dda, ond os maen nhw'n amddiffyn eisiau yn ôl, fi'n credu na eithaf dal dechrau, ti'n modd, achos mae dan o'r chwaraewyr a da'r system i torri nhw lawr. So, edrych mlaen, cwbl o feints a Forza Azzurri. Ie, yeah, na, mae'n ddiwedd.
Na, i fod yn deg, mae wedi bod, mae wedi bod yn gystadleuaeth wych. Mae ambell sawl gêm, sawl gêm um, anhygoel wedi bod hyd yn hyn. Mae'n anodd credu, taw peder wythnos i fori, dechreuodd y cwbl lot, a ni ond nawr gyda un gêm ar ôl i, i edrych mlaen amdani. Felly, ie, uh, yeah, diolch am ymuno gyda ni boes ac tra, a trafod gemau uh, y rownd gynderfynol ac edrych mlaen i'r rownd y ffainal. Um, Dyma'n podled olaf ond un ni, felly, Yym, ie, so bydd yr yr un ola' gyda ni nawr dydd Llun, lle fyddwn ni yn trafod yr amlwg a ffaenal a fyddwn ni'n crynhoi y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd hefyd. Felly wnewn... a hefyd falle wnewn ni roi yy shout-out hefyd i pwy bynnag fydd yn ennill yr yy y ffantasy football sy gyda ni, y cynghrair cynghrair ar gyfer y fforwm. Ar hyn o bryd mae Rhun Edwards gyda ni ar y blaen a mae e ar y blaen o tua ugain pwynt. Felly fi'n credu fi'n credu bod e'n eitha saff, bod y 50 punt yn eitha saff, ond mae lot yn gallu newid yn amlwg mewn, mewn un gêm. Mae wedi cael rownd gynderfynol a hanner, fi'n credu mae rhyw 5 neu 6 chwaraewr wedi sgoro dy fe rownd gynderfynol sy'n anodd credu. Ond ie, um, yeah, felly um, diolch i chi am ymuno boes a, a, a trafod popeth i ni wedi gwneud heddi. Fel y wedi sy'n bydd yn podled ola ni nawr dydd llun yn trafod y ffainal a yn, yn trafod y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd. Felly ie, uh, yeah, edrych mlaen i weld chi amser ni.